Алты шәхесебезнең яшьлектагын янында үзебезнең яшьләребезгә, социаль челтәрләрдә утыра торган яшьләребезгә дип әйтик, шул ук Инстаграм, Контакет һәм башка Фейсбук челтәрендә, гомумән, Интернет яшьләре өчен без үзебезнең шәхесләребезне таныту эшен дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз дип әйтик, күренекле шагыйрь Гази Нурморат. Ә инде килгән кунаклар, безнең Татарстан халык шагыйре Зиннур Мансуров, күренекле журналист, шагыйрь Ләлит Мирон, әлбәттә инде алып баручы Марат Закирмин булар. Әйтәсем килә, мин Газыйгөл Моратның шигырьләрен балачактан ук белеп, чөнки мин мәктәптә укыганда Газыйгөл Морат инде Татарстан яшим инде чыга һәм аннары Татарстан яшьләрендә эшли башлаган чагында мин әле аны шул сигезенче, тугызынчы сыйныфларда Түбән Тәкәлеш урта мәктәбе укучысы буларак аптыратып үземнең парсча шигырьләрем белән дә җафалап бетергән кеше һәм аның әле миндә сакланган Газинур Моратның әдәби Татарстан яшьләренең әдәби хезмәткәре буларак миңа язган кулдан язып минем парсчаларымны сүтеп җыйган хатлары да мин аны күрсәткән бар аңа. Һәм аларны мин үземнең кадерле ядкәр итеп саклыйм. Менә, ниһаять, әле бүген Татарстан Язучылар берлегенең китапханәсеннән бик кадерле китап табып алдым мин. Ул Газинур Моратның тәүге, беренче шигырьләр китабы, Җир хәтере дип атала. 85 нче елны дөнья күргән. Һәм икенче китап, менә без шул ике китап араларындагы иҗаты белән бүген сүз йөртербез дип исәплим. Ансы әле генә табана төшкән Газил Моратның Ике итем биш була дигән бу күпсанлы китапта аның фәлсәфи фикерләре, әңгәмәләре, гомумән, чәчмә әсәрләре тупланган. Ул хакта да безнең сүз булыр шактый гына. Инде мин менә шы беренче китапны кулга алгач та, аны бик җентекләп карап чыктым, чөнки әле ул бит 85 нче елны китап чыкса да, димәк, бер ике өч, биш ел алданрак язылган шигырьләр дә туплаган дип исәпләгәндә, 80 нче еллар. Димәк, Газинур Морат улы ул вакытта студент булган, Казан дәүләт университетында укыган. Һәм мин әле Леонид Беронның менә кем әйтмешли, пародияләрен, эпиграммаларыннан беләбез бит инде, Леонид дустыбыз безнең шактый гына безнең уртак шагыйрьләрнең китапларыннан кызыл шигырьләрне эзләп таба торган гадәте бар иде. Ул инде, әлбәттә, кызыл дигәнен яшьләр аңлап бетермәс, монда партиягә дан, Ленинга дан, Шул ук комсомолга дан җырлаган шигырьләр алар шул вакытта кызык шигырьләр. Һәм алар шигырь китабының ул инде үзенә күрә бер теге ие дә булгандыр, цензурадан үткәрү өчен дә кирәк булгандыр. Һәм, әлбәттә, менә карап, менә шушы кызыл шигырьләрне карый-карый иң беренче шигырьдән башладым, әмма тапмадым. Тапмадым һәм алга таба инде Юк та юк. Һәм ни өчен икәнен дә сөйләшербез. Мин менә Разыйның менә шушы студент чагындагы шигыреннән бер өзекне генә китерәм, өч кенә юл. Мәңге шулай булыр дисең мәллә? Мәңге шулай барыр димсең мәллә? Эшләр, үзгәрешләр көтәм, үзгәрешләр, ди. Шунда ул искә төште, чөнки инде сиксәненче еллар. Ның менә бу урталар дип әйтик, Виктор Цойның Ждем перемен дип менә җырлаган Гази Нуратның бу китабы да бәйгә бәйләнеп таптым әле. Чөнки безнең студент, менә армия чорындагы менә шушы Советлар Союзының менә бу тетрәндергеч вакыйгалар алдыннан инде ничектер менә пәйгамбәри дәрәҗәдә менә шулай үзгәрешләр көтүе. Һәм инде мин аннары аны үземчә уйлап та куйдым. Газинур гади генә студент түгел, Казан дәүләт университеты булуга хакта гөрләп тора. Аларның остазы Мөхәммәт Мәһдиев. Алар аралаша үзебезнең чын татар шагыйрьләре Зөлфәт, Мөдәррис Әгъләмнәр белән. Һәм аннары аларның үз буыны да кызык. Газинур Морат, Ркаил Зәйдулла, Ләбиб Бирон, Ләис Зөлкарнәй менә дүртесен генә әйткәндә дә җитә, чөнки алар менә шул буын булып килеп, алар турында шактый язылды. Инде мин сүзне Төплерәк фикергә юнәлтәсем килә, Зинур ага, менә шушы буын сезнең күз алдында үскән буын бит.
Елларында ук ачыла башлаган яшь иҗатчыга акрын-акрын барыбер ниндидер мәктәп үтү кирәк. Мәктәп үтмичә генә ниндидер. Уңышларга ирешеп булмый. Бу инде сыналган хәл. Менә бу яктан Манзур Морат бәхетле дип уйлыйм мин. Менә ул мәктәп елларында ук үзенең шигырьләрен район газетасында бастыра башлады. Аңа бик тә мәрхәмәтле остаз насыйп булды, Шаһинур Мостафин. Һәм Казан дәүләт университетында укыганда да ул шундый остазларга тап булды, менә әйтеп үтте Марат Мөхәммәтнәбиев дип. Менә ул елларда, ул елларда Әллүки иҗат берләшмәсе шулкадәр гөрләп эшли торган вакыт иде. Менә бу Әллүки бер рәхмәтсе дә мәктәп бул кызына әйтә. Мөхәммәт абый әле шуны җитәкчесе. Әйе. Һәм алай гына түгел, алай гына түгел. Менә алтмышынчы елларда без бит беләбез, татар әдәбиятына шаулап, гөрләп Равил Фәйзуллиннар, Ринат Харислар, Рәдиф Гаташлар, Гәрәй Рәхимнәр, Рөстәм Миңгалимнәр килде. Менә бу буынның иҗаты, аларның эзләнүләре шулай ук бик тә, бик тә үзенчәлекле мәктәп булып санала. Мин беләм Владимирның сөйләгәннәреннән, язганнарыннан, ул мәктәп елларында ук менә шушы буынга мөкиббән киткән менә бала. Аларның китапларын алып, өйрәнеп, Тәҗрибә туплау үзенчә акрынакрын һәм яшьли үзенә зур максатлар куйган менә шушы шәхесләр белән аралашып, үзенә зур максатлар куйган каләм әһеле. Һәм минем әйтәсем килә, менә бу мәктәп баскычларын үткән вакытта Газинур Морат Менә бу алтмышынчы елларда әдәбияткә килгән шагыйрьләрнең кайбер кимчелекләрен дә күреп тора, җитешсезлекләрен дә күреп тора. Чөнки төрлесе булды. Менә алар бит инде ирекле шигырь язып, шактый озак мавыктылар. Әлбәттә, бу эзләнү татар шигъриятенә бик күп файда китерде дип әйтәсем килә. Әмма ләкин Газинур менә. Шушы буынның, шушы мәктәпнең җитешсезлекләрен дә күреп үсте һәм ул бу кимчелекләрне кабатламаска тырышты. Ә инде менә алардан соң килгән буын, менә әйтеп үтелде, Зөлфәтләр, Мөдәррис Әгъләмовлар, алар шулай ук бер мәктәп. Менә хәтта Мөдәррис Әгъләмов, Вадил Морадлар әле университет укыганда ук тулай торакта яшәп, Ул үзенә күрә бер хәлфәлек, укытучылык ролен башкарды Мөдәррис Әгъләмов. Һәм, әйтергә кирәк, менә иҗатка менә зур, үзенә зур максатлар куеп килгән менә Газирамбырат, менә бу мәктәпләрдән бик күп үзенә кирәкле, бәрәкәтле сыйфатлар алды, дип әйтәсем килә. Һәм, әлбәттә, мин кабатлап әйтәм, ул элгәреге менә шушы каләмдәшләренең кайбер җитешсезлекләрен дә күреп иҗат итте һәм үзенең иҗатында кабатламаска тырышты. Менә мондый мәктәпне үтмичә ниндидер шигърияттә, әдәбиятта зур уңышларга ирешеп булмый. Менә әгәр дә без Манзур Моратны бүген әйдәп баручы шагыйрь дип саныйбыз икән, ул менә шушы мәктәпне чын мәгънәсендә бирелеп, аннан файда алырга теләп үткән безнең каләмә каләм. Сазлык дигәннән бер генә әйберне өстәп үтәсем килә. Мин студент чакта беренче курска килеп укый башлагач ук Зәет Мәҗитов безгә кушты.

Миңа итеп тотмады, бу син үзеңне тотып Казанлыларына киткән Зәйтү абый, ди. Һәм мине чакырды, Рәлиф абый үзе, бик кардәш инде, шигърият бүлегендә беренче курс ул, әйе, мин бик каушап кына бардым, әйе, оялып кына. Бу беренче курста укыганда менә шушы мәкалә басылачак та иде. Һәм Рәлиф абый мине, мин үземне унсигез яшьтә Мине үзе белән иярткә дә башлады. Акыш күленә, әй бит, анда инде, беләсез, ул бөтен безнең аксакаллар, классиклар әнә шунда яшиләр иде бит, инде хәзер туганнан башлап. Менә мин беренче курста ук, әй бит, менә шушындый кешеләрне Күрү насыйп булды. Шулай, шулай инде ул мәктәп, инде ул аралашу ул иң зур мәктәп дә бәлки. Һәм инде мин сүземне менә шул сезнең буынның менә яшь чактан башлагач инде каләмдәшебез, аннары якын дустым, хәтта сез бер бүлмәдә торып, бүлмәдәш инде, бүлмәдәш инде, бергә укыган, Бергә иҗат иткән, менә Дәвид җырын менә шул чакларны эчендә искә төшереп ала. Менә мәктәп, мәктәпләр дип әйтәйен, мәктәп, шагыйрьләр өчен мәктәп шулай, гыйлем остазлар, бакалы кеше рухи остазлар да була, әле чын мәгънәсендә турыдан туры остазлар да була шигърият дөньясында. Зиннур ничек була итеп китте инде, чынлап та Зиннур абый, ул Газинур. элекке әүвәлге шагыйрьләре белән Хәммә Фәйзуллиннар белән иҗаты белән Ташлар иҗаты белән шы земләнгән дип әйтим инде вакыты иде аның. Без менә шушы мәктәпкә минем әйтәсем килә мохит дигән әйбер аны Газнурда әйтә башладык. Чынлап та менә без ястүләр туктатмыш йөз дә туксан дүртенче мәк бүлмәдә яшәдек университетта укыганда тулай торакның икенче тулай торакта һәм үзенә күрә безнең шулай бер мәктәп булды. Бу, мәктәп, дигәндә безнең генә генә әйтеп китте Мөдәррис әгъләм бу, мәктәп, нең мөгаллимнәреннән берсе санала иде инде, хәлфә, хәлфәләрнең берсе булды анда ул вакытта, әнә Зөлфәт абый да, Нияз Акмалларыбызның, Кадыйр Сибгатуллиннар ул вакытта инде сүз дә юк, очрашуга киләләр иде Марсингалиевләр, Фәйзуллиннар безнең әле хәтердә Рөстәм Мингалимнәр белән Кызыл почмакта, уку залларында очрашканнарыбыз. Менә шушы вакытлар һәм, әлбәттә, алар белән аралашу. Шул ук вакытта без, менә хәтерлим, урыс әдәбияты да гөрләгән чак бит, урыс шагыйрьләре Евтушенколарның шаулаган чагы, Вознесенскийлар, Белла Ахмадуллиннарларның да имеш. Һәм менә стадионнарда, әйе, стадионнар, Лужникиларда, Мәскәүдә имеш, халыкны бер селкетеп, имеш, халыкны меңәрләгән, күп меңәрләгән халыкларны җыйган, йөзәр меңәрләгән, ялгышмасам. Калку җыйган вакытлар әйме. Һәм безнең менә шушында мин әле бүген дә менә уйлап торам, остазлар, рухи остазлар, башка милләт өлкәсендә дә. Менә Газнурның бай әйткән үзгәрешләр, күтәм үзгәрешләр дигәндә менә бу остазларның роле бик зур ул. Безнең Газнурда гына түгел, Ркаилныкында да, Ләистә һәм миндә дә дип әйтик, башка шагыйрьләрдә дә. Ркаил мәсәлән, Есенинны анда бик хөрмәт итсә әйме.

Әйе, менә шушы шагыйрьләрнең һәм үзе үк әйтеп тора, Балтыйк минем шагыйрьләрем өйрәнүе. Шулай ук. Һәм аның шигырьләрендә дә сизелә ул. Әйе, шигырьләрендә. Тапанның мимикалары. Менә шушындый мин сә инде ул вакытта Филипп Вансинский белән анда Рубцовлар белән инде мәсәлән иҗатларында менеп киткән вакытлар. Ә менә бу Газнурның үзгәрешләр көтәм, үзгәрешләр көтәм дип шушы вакытларда язуы ул, бу, әлбәттә, мич башында ятып, алма пеш, авызыма төш дигән сүз түгел. Бу үзгәрешләргә үзем дә катнашам, мин үзем дә шунда дигән сүз һәм әлбәттә ул аның иҗаты белән килә дә, менә шушы 91 елның 27 маенда аны Газинурның мәйданында Татарстан ның республикасының менә теге мәнфәгатьләрен кайгыртып ачлык тоту рәхәте алып килә менә дигән уй менә Газинурның анда Тәүбә Тәүбә дигән шигырендә ачлык дигән поэмасы да урнашкан менә бу китабында менә бу рәсемне дә мин аның күрсәтәсем килә шуңа күрә алып куйганым менә Газинурның анда ачлык тотучылар һәм бу менә Үзгәрешләр көтәм дигәннең бер нисе. Кайтавазы менә бу. Кайтавазы менә шул вакытта да шушы. Һәм аның менә күпме каләмдәшләре, күпме милләттәшләребез язган рецензияләр менә язып булсын фәннәрдә карап, укып чыктым. Рашат абый Сафинның да аның менә теге милләтпәрвәр булып китүен дә язуын һәм шигырьләрендә шушыны бер

Минем үземә дә менә узган еллар моннан 900 чакрым ераклыктагы Мавлид калаларына бергә барырга туры килде һәм анда да без ул репрессиягә дучар булган милләттәшләребез хөрмәтенә без анда шигырьләр укып кайттык инде. Гомумән, йөреп торасың, аннан ансы инде суык яклар, менә җылы якларга да баргалый башлагансың икән соңгы вакытларда. Җылы якларга әле хәзергә. Күңелне җылыта торган дип әйтик. Күңел җылыта, ләкин алар барлык җирдә җылыя белмәс иде, кырыс чаклар. Быел ук мин шактый еш сәфәр кылдым. Алтайга бардык Фасылгали белән, үзебезнең бабайларның Әнкә бишек Әнкә бишегенә, әйе, шунда йөрдек сокланып. Алтай да менә бөтен географик атамалар, Нәкъ безнеңчә әти. Шунда да туры генә, чөнки зират дип атама ул безнең халыкның нинди территорияләрдә җәелеп яшәгәнен күрсәтеп тора. Барнаул да борынгы авыл бит. Ул, әлбәттә, әлбәттә. Анда ни, анда елга исемнәре, хатын, мәсәлән, хатын дигән сүз инде ул. Хатын, теге хатын-кыз мәгънәсендә, чөнки ул туендырган, халыкны яшәткән, ди бит. Алтын күл, шаккатып чыктым. Кушагач, анда гомумән татарча атамалар бик гаҗәп. Аннан соң менә тау, ныга күрергә тиешбез. Без гүзәллекне күрергә тиеш, әйди, язган кеше. Менә ундүртенче елны без Фәтхәй белән бардык Памир тавына. Анда

Шулай ук Төньяк инде ул, ә кайларын кайларын да Норвегия дигән илдә. Анда безнең халыклар бик йөрми, чөнки ул бик ерак та һәм бик кыйммәтле ил. Без инде Бөтендөнья язучылар корылтаена бардык анда. Менә шунда бер үземнең тәэссоратларым белән бүлешәсем килә. Анда без Гәрәй Рәхим белән бардык, Әхәт Мушинский. Һәм менә мин шунда Норвегиядә йөргәндә Гәрәй Рәхимгә үзебезнең Бер кешене генә охшадым. Ул татарча ит дип атала. Әйе. Татарны белми дигән сүзне булдырыйсызмы бу? Бөтен дөнья белә татарны. Әйе. Татарстан дигәч, теге Казахстан мы дип сорыйлар, дигән ансы булган ки, ләкин татар дигән сүз бөтен дөньяга билгеле. Менә татарча ит. Дөнья әдипләре мәҗлесендә Вәкаләтле вәкил бүген без, туган илдә үги саналсак та, күк астында үги түгелбез. Дөнья әдипләре мәҗлесендә һәркайсыбыз табын төбендә чәркәләрне чәкештерелгән чакта шәраб түгел, шигырь түгелә. Тел белүдә юкса ут ташка үрсин. Ә татарча беркем аңламый. Ә аңлашыйм дисәң, сүз дә кайсы, хәзер түгел бугай, әллә ни. Кәлимәсен әнә белмәсә дә, үзен белә мәгърип татарның, татарча и, авыз итеп карый, шундый тәгам, сыер, бараның. Мәгәй юкка татарланып тормас. Бардыр бер-бер дәва име дә. Без дә менә татарча ит уртлап утырабыз Нарве илендә. Җир читенә килеп, үзебезчә сыйланабыз, менә галәмәт. Яшь Нарве татарча ит ашый, халкы ахры шуңа сәламәт. Җир читенә килеп, үзебезчә янә яшәп алдык бүген без. Туган илдә үги саналсак та, күк астында үги түгелбез. Менә бу, бу Норвегиядән ияеп кайткан шигырь иде. Ургыл сулар улавы да монда, йөз кайтаваз булып тарала. Тау белән тау бәлки очрашмыйдыр. Без очраштык менә тауларда, Аклыклары, ваклыклары белән бар дөнья чолпалды Түбәндә, тауда безгә таба киләдер күк. Күтәрелгән чакта түгәрәк. Һәр адымын упкын күзләп тора. Ишетелә хәтта сулышы, Тау менә ул адәм баласының үз язмышы белән узышы.

Күккә якыная барган саен, Куя кебек тау да калкынып, Баштан сыйпап үтә каурый болыт, Тынга кала галәм салкынып. Тауга карап, тау булмас җансы, Таусыз яшәве дә читендә. Без кичүдә, өскә үрмәлибез, Ә үзебез, упкын өстендә. Өскә үрлибез. Өстебездән таш кантардагыча түбәнгән тау да безгә таба килә дә күк күтәрелгән чакта төбәлә.
Шагыйрьләр арасында музыка мәктәбен бетергән бердәнбер кеше дә кая син? Нота белә торган, нота белә торган. Музыка мәктәбе юк түгел инде, ул белән ул вакытта безнең колхоз бик алдынгы иде, Миләли колхоз, аның җитәкчесе Герой, Камыш Шакир. Мәгъфүр Камишаки чакырып итеп эшләгән эш ул. Композитор чакырып, Мәсхүт Ватыйпов әйе, килеп, бөтен музыка, уен коралларын сатып алып, анда бер илтеләп эшебез, мәктәп балалары төзелә. Һәм ул безне нотага карап,

Уен белән генә түгел иде, менә дөрестән дә менә затлы китап, аны рәхәтләнеп укый торган һәм монда саллы язмалардан мин менә Зиннур абыйга да мөрәҗәгать итәсе килә, сез бит әле шактый еллар мәдәни җомганы, үзебезнең менә карап торган мәдәни җомгабызны башлап җибәреп, Ул гаҗәеп менә вакыт иде, Аллаһыга шөкер, әле хәзер дә чыгып килә, әмма иң менә алтын вакыты, менә сез Зингер Мансуров баш мөхәррир булып эшләде, син аның урынбасары булып, ул гаҗәеп менә шушы чорда сез публицист инде, татар публицистын җигеп тарткан чорыгызны бер хатирәгә хәтерләп алыйк әле. Мәдәни җомга атналык газетасын Газинур Морат белән бергә оештырдык. Һәм Газинур Морат менә җигерме ел дәвамында нәкъ менә газетка, газетта чыга торган материалларның менә шул тел ягыннан сыйфатын контрольдә тотты. Менә бу яктан Газиур Морат менә мондый редакторлар плеядасына да рәхәтләнеп керә торган һәм, чыннан да, чын редактор булып санала торган безнең шагыйребез.
Газинур Морат яңа бер жанр ачты. Моны мин бераз елмаебрак, уен астыннан елмаебрак әйтә димәгез, ул интеллектуаль һөҗү дип тә мин аны әйттем. Ул Марсель Гарифның юморы да түгел, сатирасы да түгел. Анда ул шул ук Зөфәр Хәкимнәр дә кереп китә анда, Рәмил Мироннар да, ул геройларын, чын персонажларны үзебезнең арадан ала. Менә аны кайберәүләр көлеп тә әйттеләр, ни юмор түгел бу, ни ни дип. Мин аны рәхәтләнеп укыйм һәм ул, бәлки, безнең әдәби тусовка дип әйтикме, менә үзебез өчен, журналистлар, язучылар өчен, чөнки без аларны беләбез. Ә матах чиге ята, анда сәясәт кереп китә. Менә шул конфликт та бит, менә бу. Хәзер ул синең анда шактый бер егермеләп менә монда кергән ул әдәби әсәр дип әйтәм мин аны. Ул ничек килеп чыкты? Элек андый шигыреңдә алай синең һөҗү чалымнар бик сизелми иде. Ул публицистикада ул анда инде. Менә моны тәгаен генә берничә сүз белән ничек билгеләр идең бу яңа үзең ачкан жанрны? Янәсе, Масхадгалиев белән инде без Булмаса әле пычак япсак идек, әйе. Әйе, кайткан да шалтырата торган мин генә туктатыгыз ул Маратны дигән язудан, ди. Бу татар юморы куркыныч астында, ди. Әйе. Аннан соң каягә шалтырата. Ә башта каягә шалтырата, аннан соң бигә шалтырата. Туканга.

Бөтен язган, бит язганнарны да сынап та менә бу кәҗүләрендә үзенә хас үзенчәлекле язмаларны да очратып килде. Һәм, әлбәттә, үзебезнең менә шушы һаман да университетта укыган чорларны бергә без бер тирәдә эшләдек бардык, Ялкында, Татарстан яшьләрендә, Кәмәндә яшьлек яшьләрендә менә шундый вакытлар да булды. Һәм менә безнең мохит

Мин моның белән нәрсә әйтергә? Менә кешенең хыялы шушы гына. Ләкин безнең хыял ул тормышка ашып җитмәде. Ләкин җитмәсә дә, менә мин хәзер аның шигырьләрен укыгач, шушы публистик язмаларын укыгач та, аның иҗатта очыш икәнен аңладым. Менә кешене җиткер, барыбер очырга тиеш. Ул аны укымай да булса да, ул аның шигырендә очамы, әйтәбез бит инде, ул җиргә төшсен, җиргә төшкә төшсә, җиргә якын булса, әйбәтрәк була дип. Ләкин җиргә якын булыр өчен, җир кешесе булса булыр өчен дә, чын чын мәгънәсендә, Нык басып йоткан чулысын эч тә, ул барыбер очып карарга тиеш, хыялында булса да. Ул иҗатында, хыялында очып карарга тиеш. Менә Газинур, менә шушының иҗатында да, хыялында да очкан шагыйрь һәм әдип безнең, зур әдибебез. Без, әлбәттә, яшьлек чорында үзебездән үзара көлеп шул пародия яза башладык. Мин студент чагымда яза башлаган идем инде. Әлбәттә, минем каләмдәшләрем дә бу пародияләрдән читтә калмады. Менә шуның берсен Укымакчы булам, менә бу Азурның менә мондый шигыре бар, юллары, шигырь юллары. Гәзит ертып, махра төрә-төрә, гәп куертып яткан чакларда минем хакта шигырь чыгар, диеп сөйләмиләр безнең якларда, дип язган иде ул. Менә шул тыйнаклык дигән пародия. Безнең якның халкы тыйнак халык. Гади халык, моңлы, бәһаңле. Гәзит укып, көн дә гәзит ертып, дөрес бирә алар бәһане. Шуңадыр мен, махрак төрә-төрә, гәп куертып яткан чакларда Газинур Морат шигырь язган диеп сөйләмиләрме безнең якларда? Менә шундый. Газинур данлыклы Кукмара төбәгенең Сәрдек, Зур Сәрдек, миңа юри Зур дигәнне Газинурда әйтеп беләсем килә, ул якларны мин яратам, минем белән бергә укыган, Анда кызлар да бар, укыталар. Гомумән, мин дә шушы кит менә Нинди юка гына җир хәтере дигән китаптан башлаган идем. Саллы кирпеч казылыгы менә Газинур Моратовның шундый затлы китабында. Әле монда җәмәгать менә хәтерлик бит, Туфан ага Миңнуллинның Кызыл тышлы дәфтәрдән, аннан соң инде Ркәй Зәйдулла шуңа дип микән, Тышсыз дәфтәрдән дип үзенең истәлекләрен, гомумән, уйларын язды. Газиз Муратның югалган көндәлекләре бар. Монысын интриг өчен әйтеп китәсем килә. Аның исеме дә бит әле ике икең биш була. Гаҗәеп. Менә шуңа күрә без китаптан аерылмый, үзебезнең шагыйрьләребезнең, гомумән, татар милләтенә, татар теленә хезмәт итә торган шәхесләребездән аерылмыйк, аларның кадерен исән чагында белергә тырышыйк.